Ӕртындӕсӕм сӕр Йесо кувӕндонӕй куы рацӕйцыд, уӕд ын йӕ ахуыргӕнинӕгтӕй иу загъта:
«Ахуыргӕнӕг, акӕс-ма, мӕнӕ цы дуртӕ мӕ бӕстыхӕйттӕ ис!»
Йесо йын дзуапп радта: «Уыныс ацы стыр бӕстыхӕйттӕ? Уыдон афтӕ ныппырх уыдзысты, мӕ дзам дур дурыл нал баззайдзӕн». Йесо Елеоны хохыл кувӕндоны бакомкоммӕ куы бадт, уӕд ӕй хибарӕй фарстой Петр, Иаков, Иоанн ӕмӕ Андрей. «Зӕгъ-ма нын, уый кӕд уыдзӕн ӕмӕ ӕппӕт уыдӕттӕн се рдзыд афон цӕмӕй бӕрӕг уыдзӕн?» Йесо сын райдыдта дзурын. «Уӕхи хизут, цӕмӕй уӕ мачи фӕсайа. Бирӕтӕ ӕрцӕудзысты мӕ дзурдзысты: Ӕз Чырысти дӕн, ӕмӕ бирӕты фӕсайдзысты. Ӕввахс ӕмӕ дард хӕстыты тыххӕй куы фехъусат, уӕд ма фӕтӕрсут: ӕппӕт уыдӕттӕ нӕнӕрцӕугӕ нӕй, фӕлӕ уый кӕрон нӕма уыдзӕн. Сыстдзысты адӕм адӕмы ныхмӕ ӕмӕ паддзахад паддзахады ныхмӕ. Ранӕй-рӕтты уыдзӕни зӕххӕнкъуыстытӕ, скӕндзӕни стонг рӕстӕг. Ӕппӕт уыдӕттӕ арӕг сылгоймаджы хъизӕмӕртты райдайӕнау уыдзысты. Фӕлӕ сымах цӕттӕ дарут уӕхи. Дӕтдзысты уӕ тӕрхондӕттӕм ӕмӕ уӕ нӕмдзысты синагогӕты. Мӕн тыххӕй уӕ кӕндзысты хицӕуттӕм ӕмӕ паддзӕхтӕм, цӕмӕй мын уыдон разуат ӕвдисӕнтӕ. Фӕлӕ уал уыдӕтты размӕ ӕппӕт адӕмтӕм хъуамӕ фӕхӕццӕ уа фарны уац. Тӕрхонмӕ уӕ куы кӕной, уӕд цы зӕгъдзыстут, ууыл-иу рагацау ма мӕт кӕнут. Фӕлӕ-иу дзурут, уайтӕккӕ уын цы рардӕуа, уый. Уымӕн ӕмӕ сымах нӕ дзурдзыстут, фӕлӕ уӕ дзыхӕй дзурдзӕни сыгъдӕг уд. Ратдзӕн ӕфсымӕр ӕфсымӕры ӕмӕ фыд хъӕбулы мӕлӕтмӕ, сыстдзысты зӕнӕг сӕ ныййарджыты ныхмӕ ӕмӕ сӕ амарын кӕндзысты. Мӕ номы тыххӕй алкӕмӕн дӕр уыдзыстут ӕнӕуынон, фӕлӕ кӕронмӕ чи бафӕраза, уый фервӕздзӕн. Кӕм не мбӕлы, уымӕл гъӕггӕн стон куы фенат, чиныгкӕсӕгӕй бамбарӕд, уӕд Иудейӕйы чи уа, уыдон лидзӕнт хӕхтӕм. Уӕлхӕдзар чи уа, уый йӕ хӕдзармӕ ма рхизӕд уырдыгӕй исты рахӕссынмӕ. Быдыры чи уа, уый дӕр ма раздӕхӕд йӕ дарӕс рахӕссынмӕ. Уӕд додойаг уыдзысты сывӕрджынтӕ ӕмӕ дзидзидарджытӕ. Кувут, цӕмӕй уӕ ма бахъӕуа зымӕджы лидзын. Уымӕн ӕмӕ уыцы бонты уыдзӕни, Хуыцау дуне куы сфӕлдыста, уӕд ӕй нырмӕ чи нӕма уыд ӕмӕ нал уыдзӕн, ахӕм стыр бӕллӕх. Ӕмӕ Хицау уыцы бонтӕ куы нӕ фӕцыбыр кодтаид, уӕд-иу адӕймаг дӕр нӕ фервӕзтаид. Фӕлӕ йӕхӕдӕг кӕй сӕвзӕрста, уыдоны сӕраппонд сӕ фӕцыбыр кодта. Уӕд уын исчи куы зӕгъа, мӕнӕ ам ис Чырысти кӕнӕ уым ис, ма уӕ бауырнӕд. Уымӕн ӕмӕ фӕзындзысты мӕнг чырыститӕ ӕмӕ мӕнг пехуымпартӕ, равдисдзысты ӕвдисӕйнӕгтӕ ӕмӕ диссӕгтӕ, цӕмӕй гӕнӕны амалӕй асайой ӕвзӕрстыты. Уӕхи хизут, ӕппӕт уыдӕтты тыххӕй уыны загътон рагацау. Уӕд уыцы бӕллӕхты фӕстӕ Баталынг уыдзӕни хур, мӕй нал ратдзӕн йӕ рухс. Стъалытӕ хаудзысты арвӕй, ӕмӕ уӕларвон тыхтӕ нынкъуысдзысты. Уӕдӕ адӕймаджы фырты фендзысты стыр тых ӕмӕ намысимӕ ӕврӕгътыл ӕрцӕйцӕугӕ. Рарвитдзӕн зӕдты ӕмӕ йе взӕрстыты ӕрӕмбырд кӕндзӕн алы рӕттӕй, зӕххы кӕронӕй арвы кӕронмӕ. Райсут цӕвиттонӕн легъуи бӕлас. Йӕ къалиутӕ куы сфӕлмӕн вӕййынц ӕмӕ сыфтӕр куы рафтауынц, уӕд фӕзонут, сӕрд кӕй ӕрӕввахс. Уӕдӕ сымах ӕппӕт уыдӕттӕ ӕххӕстгӕнгӕ куы фенат, уӕд-иу зонут, афон кӕй ӕрӕввахс, ныридӕгӕн къӕсӕрыл кӕй ис, уый. Ӕцӕг уын зӕгъын, ацы фӕлтӕр нӕма аивгъуыйдзӕни, цалынмӕ ӕппӕт уыдӕттӕ рцӕуой. Арв ӕмӕ зӕхх нал уыдзысты, мӕ ныхӕстӕ та мыггагмӕ дӕр уыдзысты сӕ тыхы. Уыцы боны кӕнӕ сахаты тыххӕй ничи зоны, нӕдӕр уӕларвон зӕдтӕ, нӕдӕр фырт, ӕрмӕстӕй фыд зоны. Цырд лӕуут ӕмӕ фынӕй ма кӕнут, уымӕн ӕмӕ ус афон кӕд ӕрцӕудзӕн, уый нӕ зонут. Цӕвиттон, иу лӕг цыди балцы ӕмӕ йӕ хӕдзар ныууагъта йӕ цагъар тыфджит. Алкӕмӕн дӕр дзы бахӕс кодта бӕлвырд хъуыддаг, ӕмӕ дуаргӕсӕн бафӕдзӕхста къӕрцхъусӕй лӕууын. Уӕдӕ сымах дӕр ут къӕрцхъус, уымӕн ӕмӕ нӕ зонут, хӕдзары хицау кӕд ӕрцӕудзӕн, уый. Изӕры ӕмбисӕхсӕв кӕркуасӕнты ӕви райсомӕй. Ӕваст куы рцӕуа, уӕд уӕ фынӕйӕ цӕмӕй ма рӕййафа? Сымахӕн цы зӕгъын, уый хауы алкӕмӕ дӕр: ут къӕрцхъус!